rian tin kalpi siseh timi zong kha an dir la cangka in in lo lak ding zong kha tungtlang kha van chim di chol se van chim di chol se a tungtlang palin dir se sen ti pakhat cu a tungtlang pakhat a dir ding cu chin MP pawl si se no a tungtlang pakhat ri cu CNF tungtlang si se cun tungtlang pakhat ri cu 2020 election liu i political party pawl si se Cu tungtlam pakhat cu Muni kip le pengtlang kip um i civil society nu bu e mino bu e khrifa bu e bu kip a simi kha mah kha ka ai aw seh ti si mah cu pali cu base in in ICNCC timi bu selaw Chinland Council eh, Chinland Government Chin Cozah le Chin ni kan i thi hruai khawhnak ding council kha bia seh ti si Ah, cucu ṭha lai maw? Ṭha lai kan kalpi kho lai ti si. Ah, hnatlak tein dirh. An dirh bantukin in lohma cam van la i cu a tung pali komh in cun in metin cam van tua i an tuami cu a tlawm lo. Thong hnih le kum kul le kum khat in in thong hnih le kum kul le kum hnih March tiang thlahlei ni chung an tuah. An tuami meting hi a tlawm lo. Zei bachannak hmanh an tuah kho lo. a zem hi zeitin na sin ne le kum kha rau tung kan ti kum khat a rau tung chawza lo pei kan um hi mipi zeitin na kan thi thuai lai ram chung ram leng in in tu hi zei hi da kan o a khamak zei hi da si kan ti ah poi kan te tok sanain in van nori ko tu sian ti thong ni le kum kul kum khat march in thong ni le kum kul kum thum march tiang van nori a pa thlahlai ni liam di hoi pa a tol tol in thlakul le thleli an ban tuai tlang tlang khat man hatlak ti men nei bia fang fang khat zong khe lung rual nak an chua pi kho abe pi in in an hok buai mi hi kan zo tika he ne in civil society in nu bu a timi pol le meno bu te te ai o mi pol bia kha zul thiam ning sala Bahram zong, balai zong, badong zong ka aa tlaimi bia um a chuak lo tia khan kan ruah. Amma in cunin kan ta hi tha bik tia ni ruam in ha. Kan ni political experience sei mazat anei cang mi mit a khan cunin a mumang mai mai pan chim hi bia hi kan ti ko. An cunin political party ai o in a dir mi tlar pol an ba chim hi zau tika hinin mi phun political pin tim lo NLD party sadu thanak kalpi so a federal tatak zong khan kalpi lem lo NLD party nih chimmi po kha a vei nih amen he pek nim phun khin in bia khi akal hoi cuti sia chuning ah vei mi phun caah a currently ummi federal tlangcung mi phun mi vialte caah currently ummi uh, nation uh, national a myu ta ma cu dirhmun a van phanh ding ah khan in aa sak ngai cucuni miphun vialte amah khatchet a pe mi federal a pangpi tung lo si cunin ne win te pawl a hlan i kawl pawl nih an rak kalpi mi tipi thong sinit a kha luh than ding to khi kan lo za cunin hi bantuk hin kan um sia cun kan politic hi kan vai buan lai hi ti khi kan ruang ai Andan cun in kha bantuk bia tete kha cu ialpa phung a si ko i kha bantuk kha cu ialnak cu tlawmpal hnih kha cawa um pa zong ah khin in hei chia usih law za a som riat tal kha cu hnatlanak khi van la kho bang cang hna silo kan atu za a som riat cu ka ti lai lo za a pahram han kha hnatlaknak la kho bang mi nei ngan nei fa pa thakul le thali meting Cuti ka caah hihi kan or lengmang sia in cun kan si ti lai lo hi. Mah cun in hi ICNCC hi cu a si kho ti lo ti kha kan chim hna. Kan chim hna i vei pawl kha Chin MP pawl kha kha Chin MP pawl le vei pawl kanmah CNF pawl ṭha ding khua van ruat tuah hi kong ah hi mawhchiatnak phor taktak si le mipi nih kutdong sawh ding hi cu hi namah MP pawl le kanmah CNFA kan si ko lai hi atu hriam tlai ah hin chunin political party pawl le lunge le myu timi pawl kha cu mipi nih eh ti kudong sawh ding taktak ah khan an ruat hna le ma ruat hna lai lo dik kan thei lo sanain an rak chol cang cang mi story chim tak sa lo nizan ti ni ana ting hrawng hang i van dir chop mi bu te te si Cu bantuk bu tete in si tikah khan in an kong hi aa chim ding khi a har ngai. An kong ka chim ding khi a har ngai i Oh, okay. An kong ka chim ding ka har cang ca ka hin cun kan si ko ti lai lo. Taca chen in hmalaknak thar in la u si. Taca hi hmalaknak thar ah a zici bik mi cu CDF peng peng pakua tlang tlang tlang riat tlang in pariat peng in pakua meu ne khamu peng chu ma chu chu man an tel ve tung lo mi na tel lo zong ha poi tok ina ne poi mi pi chu amma la an peng lan tlang chiu an uk ku chu a zei le zong vialte cho za ai om pen dir chu an ma ze chan an tel ve lo amma zong tel ve sat chu chu an ma zong tel mp zong tel kanmah CNF lei zong tain CNF kha cu tain da le ne kan phuisi timi atung kha ai aw lai MP kha cu mipi thimmi timi kha ai aw lai CDF vialte cu anmah le peng le tlang i atu liu i mipi uknak atu liu cu akalpi cuama mi an sinak te kha ai an aw lai ma pathum kom hi nin Chinland consider slo ti khatam at than si thing MP vialte an hna ta atu ram leng i Aizol lei ram ri ra phan mi MP kulin hi hong an si

MP ah khan an hlaw duh lomi kha kawl kan unaupa pakhat te kha a tel an cun in pakhat kha a lenglei party lei in in a tang ngai mi um ve ma cu te pol na khan ai sin si si hlaw lo ding kan chim a dang vialte na da ro ko si ala kal ti lo hi kumpi kum ni thakul le thali chung zei man to khomi nei lo hi ta kal tak tha ko chang atia khan an rom kho Asile thilengkhong si hi van cei tuah u selaw kan zapi te hna kan tlak i upadi hna kan van suai khawh sia te bak upadi kan suai khawh hihi a si cang e a ti kan piu cang e tia thong kan than ni kha cu a thi cang tia a di cang ICNCC a um ti lo tia kan rual ai ICNCC nih a kalpi lio mi rian vialte hi Chin lengkhong si likherin a pe lai tia than tlak a tlak si cu MP pawl vialte nih anmah meeting chung an hnatlak kamah CNF zong le cu kan hnatlak ve cuanin CDF peng le tlang vialte meeting zong nih kha si kan suai lai i hihi hna hihi dambu thar kan van chuapi han cuanin ICNCC cu kanmah nih lak salai ti khan hna la ve o ma cu te cunin kan kalpi ni si ma cun cunin

Cuanin CNF ka kan hna ta. Cuanin CDF phuihlei sini zong kan hna ta. Mah kha kan hatlak si caah ICNC, ICNCC timi cu a di cang Chinleng Khong si nih kan pe lai ti kha bia kalpi si. A tu kha cu kan kalpi mi cu heh tiah pathum pali atu paruk ka timi pawl cun heh ICNCC caan lak ṭhan i an kalpi. i kanmah MP kul le hlei kanmah lakah Penang Council tel hlei siri zong le cunin kha vai a chim u NUG zong a chim u NUCC zong a chim u King MP hi zat ka dom hi zat chunga cheu thum chunga cheu cheu thum chunga cheu ni ni hi ICNCC a sakho ti lo Chinleng Council tu kan dir lai kan ti hi ti khan chim hi a du lo mi pasari si hi MP pasari bia ma ji chi deu lai MP palai sri bia mah cu cun maka le hi kan kal hi ti zong kha an fianter i ICRA ah NUCC Kawlram pumpi parliament cu hei si cu maw dothlennak parliament cu NUCC kan timi cu NUG timi cu cozah cu si cu mu i mah zong cu an va chim mah cu kan dirhmun cu si za cun hi hna hi phung le phai tein va chahnak ning tein in dihter cangmi kha atu cun lak ṭhan i kanmah dohnak ah an van hal ṭhan a si thileng khosi dohnak an van hal ṭhan a si mi makhate kha tuanbia kha nan theih ka duh jamhailei zong kan ram van ṭha selaw an nih ICNCC dirpi mi hna hi mazai mazai da ti kan thei ko hna a si ti lo hi kum hnih chung a si ti lo hi ati tu zong kan thei hna i chin mipi IO le chinram IO in kan van zoh tikah hi ning za ah pakul te khi an si Cunin kannih lei hi za sawmriat cu kan si bak ka chim ngam. An za cunin hmailei zong an hei dir ve ko lai, kan dir ve ko lai. Sanan zei dah lawh te lai ti sia cunin Chiang Kai yi MP somli, NLD MP zili, NLD cozah liu kha ma cu an si parliament chungah. Parliament NLD cozah liu kha NLD in MP zili, Chiang Kai yi MP somli, somli le pahnih ma, pakhat ma, somli le pakhat an ngei ve.

hihi kan hna tan ti le NLP MP zili bachana papa cu Kawlram pumpi upadi chang ko Kawlram pumpi kal ning alam so an za hmai lei kan ram akal tik zong ah khan te bantuk tiang khan ile NLD phun akal te ko lai e ti khi ka zup mi chu asi kha chu biala chanin nam ban thei thiam lai da ka zup ka lo Siseh, siseh, kan i lawm. Setu he a tlai pah ko cang natein a biapi ngaimi si le future zeidah a cang kho timi kan nan nai ngaimi a ṭui kho kha kan van hal duhmi hna a si ruangah khan uh, se share ro ding ah zong hika he zawn he bang kan chimpiak ve ding kan van sawm.
Kei ka hmuh ning ahcun ICNCC timi cu aa kum thonghnih le kum kul le khat April thla ni hleithum ah an rak dirmi a si i an rak dirka in cu GUACHET cu a ṭha ngai. Khaka ahkhan Dauhtaing pali in rak dirmi a si, ICNCC. CNF, le committee representing Chin State Hlutdaw maw cule CDMR pawl le political parties pawl ti kha si khakha a rak hman ngai i asinain ICNCC timi cu a hming hrimhrim ah khin interim ti si mu interim Chin National Consultative Council ca kala tohlan yi kala si Cucaah an rak dirhmi a ṭha ngai ka timi cu khi ṭawhhlan hi kala ah mah kha cu kan herh bakmi a si. Cucaah cun ramleng ah an chuak, ramleng ah then MP pawl cun hlan kum sawm thum leng ram caah a rak ṭuanmi CNF a um. Kha pawl an fon khawmnak kha ka rak thauhkhan ngai. Asinain mitu Pu Khawl Glen nih a chimmi bantukin policy kha aa khat ti lo, hmai an nor khawh ti lo um hnih chungah. Kha khat caah cun amah chung lila i ummi pawl kha frustration amalu amaya si cang mu khay ruahnak kha dangdang tikah khan Eh, kawl hon cu aluk ma phit do bu mah tikah khan zeizong a sia tiin uh, aluk phit dingin khe atuah tu ni an tua i ma kha a um tu ning sin ka mu cun ICNCC kha an rak phoi ka in a phoi si pung zong kha yo je je ngai rian tuan kho ding kha an si tuk in ka mu lo Zeicahtiah cun consensus in sungphiatchet kan tuah lai timi cu a har tuk. Consensus timi cu aalung tabaw-tu in sungphiat ding ti kha si. Meeting pakhat ah aalung tabaw-tu cu ngah lo, rawhlan i kal ah khin ngah lo chinchin mu. Cun ICNCC lawng si loin tu khi NUCC mituah khan an chim i National Unity Consultative Council an phuah ka ahcun phuah nga maw phuah ruk a um Naingangdaw i Ramleng i Tawlhlang i a tuah pawl vialte kha an tel ti a si. Tu khi phuah sawm thum leng mi pali panga phuah zong kha an lut i tu kha zeihmanh khi tuah khawh an si ti lo mu. Khi a hlan ah kha a rak ṭhawng ngai ko. NUG a rak phuaih tiang khan kan ti lai cu. Ti kham i hnu ah khan a hnu bik NUCC nila khan te hna cu ka va tel ve i a belo a si. zeihmanh khi bia khiahnak khi um lo ti khan anmah le anmah el khitin a hnu bik ahcun CRPH zong kha an tel ti lo meeting a dih tiang zong an um lo NUG zong cu meeting a dih tiang khan um lo cucaah cun kha NUCC zong khati khan um kha kha hmaanmi ka chimmi a si ICNCC zong cu cuti bantuk khan a rak um tikah a poi ngaimi a si cucaah cun khi Chinland Council te hna a rak chuak, Chinland Asuya te hna a rak chuak. Asinain Chin kan ti lak i kan tel khawh lomi lawngte kha cu a poi ngai ka ti. Ka bia hmai le mah zong kha ka chim cang i mu. Asinain tu khi Siyung i in tuah ṭhan ding si tiah ka hmuh ko. Okay, na biahalnak pakhat ah uh, Chinland uh, CC le ICNCC hi bantuk khin an kal ahcun future Chin politic ah maw future Chin len caah a buai tuk lai maw ti kha a si. A buai lai ka zum lo. Mitu kan chim bantuk khin Chinland Council i a chi khan upari an, an tialmi zong kha interim a si. Yaji. Ṭawhhlan i kaa lah hman ding kha a si. Cun fiang ngaiin pukmah tung sehnit article title in chik maw KLM kha pawl ah an ṭialmi kha ṭha ngaiin ka rel ko Chinland Council a chi khan upari ah khin. Tu hi interim a chi khan upari a si. Ca kaa lah ṭawhhlan i kaa lah lawng i hman ding a si. Cun permanent Chinland constitution chuak ding in cu hmai lak ding a si. Mipi nih an suai lai ti kha a fiang ngai ko. Cucaah cun tu khi kan bungyantu a simi Min Aung Hlaing, ralhrang pawl military dictatorship kan hlon dik dih hnu ahcun mipi rorelnak a um lai ICNCC zong um ti lai lo cun Chinland Council nih interim zong cu interim kha dih cang lai mu transitional constitution ma kan kal lai cumi hnu ah permanent constitution kha Chinland constitution kha mipi dihlak nih kan tial lai kha tikah khan buainak zeihmanh um lai lo tu i ICNCC nih tehna Chin Land Council tehna nih ca kala ah tawhlan kala an tuah khawhmi ka hmuhmi cu future plan suai le ralhrang pawl a dihlak i do ding kha si ralhrang pawl do ding ah khin he tiin silung ni nyut ngai kan do tlang a herh tuk lai can a si tiah ka hmuh ko ka lawm